Seni saklap ýörün-ä men. Hany men saňa garantga dik diýip tabşyrdym. Bu serçik gutardaly ýetişen hurmalar-ow. Bu şetdallar-da deşim-deşim. Üzümler-ä gutarypdyr-a. Daşyna zat geýdir diýsem geýdirmänsiňem ýöne. Başlyk. Näme?
Bulara-da garantga dikilýämi?
Garantga? Hemmesine dikilýär garantga. Men häzir beýleki ýerlerde aýlanyp geleýin, gelýänçäm şu ýerde garantga bolmasa özüň dikip goýaryň. Düşündiňmi? Boldy, boldy başlyk.
Ştazy diksem bolýarmy? Ýa ştazy duran ýerimde dikeýinmi gun? Ýok.
Duran ýeriňe garantka nämä gerek? Içinde bolmaly garantka. Guşlar gelip ürküzer ýa. Bol, bol, bol.
Şu ýöne köz atlaram bilen aga. Bolýar başyk, bolýar başyk. Gaty görme. Özüňi diker. Tagaman bar başyk. Maňa beýdip ýaranjaňlyk etme. Işleň oňar sen. Bolýar. Mary ýer ýaranjaňlyk oňar ýansyran bol. Sür. O mellege sür. Häzir gelýän men gaty Başygam mara şu garantka diýip şu baga garantka dikilýän Üzüme dikseň bolar, gawuna dikseň bolar, garpyza dikseň bolar. Şu baglara garap gidýän ähkaj. Başga mara.
Beh, Bu baglyklarda alma diýseň alma bar, erik diýseň erik bar, injir diýseň injir bar. Üzümlere çenlem bar eken-ä. Beh, bu bäriniň eýesi sag nirdekä? Alaýjak bolýan welin, han tapybilmermikäm? Ahow! Ekiniň eýesi barmy?

Memem agam, ejem ugratdy. Bi gyşa kompot ýapjak diýdi. Alma gerek, erik gerek, wişni gerek, aý üzüm gerek, hemme zat bardyr-a. Gerekmi? Eý, gowsuňa gowuken-aý. Adyna görä gowukenmi bu gowsuň? Men elmydama şu gowusy wütjeýän. Boldy. Hawa. Agam diňle. Alma, erik, saňa şetdaly, hurma, üzüm hemme zatdan berjek. Boldy, boldy. Agam senem şo. Özüm mugt berjek. Çyndanam.
Onda agam senem gowy içseň güýç alarsyň. Hä. Içmeseň gijä galarsyň. Alarys, alarys mundan.
Hawa, mundan alarys. Iç gelin.
Ýaňy bar-a, Meň başygym eltipdi.
Näme diýýä?
Aý diýýä, şu üzümleňňe, şetballeňňe, ýankalyň şu bag-bakjalara garantga goýmansyň diýýä. Men garantga bolaýyn bolmasa? Anaşa sen garantga bolsaň hemme zat mugt. Mugt bolsa, garantga däl, gargada bolaryn-da. Onda häzir bar-a, başyk gelse, şeýden bolup dur. Gymyldama. Şona gorýan-da men. Häzir gelýä.
Dört kilo den berjek. Boldy şeýderdim. Bolýamy?
Boldy.
Ýöne meni masgara edäýme onuň. Arkaýyn bol agam, arkaýyn bol sen. Nirde durmaly? Sesä gelýä.
Hä? Sesä gelýä.
Ýör. Men bulan size Han bular. Aý şulaň mara şu gün-ä küştüni berermikäm diýýän. Assalamu aleýkum. Wa aleýkum salam.
Başyk suw jaşlaňam.
Suw içeler, soň içer.
Tabşyryklary etdiňmi? Ine başyk.
Gül ýaly.
Gül ýaly garaňka. Garaňkamy şu?
Garazda özüm originaly. Näme dykdyňow muň içine. Aý daýawça bolsun diýdim dawaşyk. Guşlar gorkar öýdýäňmi şuny. A guşlarada ho taýdan geçip barýa itlerem gorkýa şundan ýüzüne seredä muň. Ahow muň.
Dawaşyk. Näme boldy.
Ýok howa bäri göwsýa maňa seredýäň şeýdip başyk. Seni wara edäýerin öýdýän belli näme. Seni kow. Yo şemaly basıp, şu şemaly her hili kereket etdi basıp şu. Şemaly edýär şony. Hawa. Şemaly hereket edýär. Hawa, soňky çykar özüm. Seredene gülýär soňky çykar. Basıp gördüm demi? Bu şamar kor. Mundan item var kor. Şundan. Vallahi hawa. O, ütkär.

Hä, araba diýäňmi? Arama, gusama. Gusama, arama.
arama, Belki gusama. ýol borsam batyr. Yo, yo, yol var yok aşk. Ýol bors ba.
Ine Ýol men ýol bors ine men. Ha, sen Ýol ýol bors bors. bilýän gaharlananda näme edýär? Näme edýär aşk?
Arlaýa.
Suwuňa içerin. Özüňe häzir dessine kantura bar.